na wodi adanse de, Bible sɛ deɛ yɛate ne yɛahu na ɛdi ho adanse. Nti mɛsrɛ sɛ deɛ wo nso huiɛ no, wo nso kɔdi ho adanse. Na mmom, na mmom, sɛ woanhyia Nyame amfa obi ne mu so a, ebia na nka yɛwuo. Mɛbisa wo sɛ, sɛ wowie a, nso anka akɔ ne sɛn? Is the Bible sɛ ɛtwa sɛ onipa wu?

Sister, nyɛ me a o. Ɛkwan a Kwame de me nam so no. Sister, kɔmpa yɛ ma wo nua wate. Kwame bɛn.
Hmm. Kwame bɛn na ɔnim no. Na Kwame amene ne ti a. Wo mu wo wi ma fa no nɔɔma. Afei no saa ne masema kan sister m'ani ngye o. Hwɛ, wo a w'asoɔden! Da biara woka nsɛm yi a mese ma akwadaa yi mmɔ mpaeɛ ma wo. Meka a wodi wo sua, ɛne wo sua. Hwɛ, wonim sɛ anaa no mewɔ class a na akwadaa yi aba. Madam, nam sɛ yes, wɔsɛ obi de aduro abɛhyɛ wo kwan ano hɔ. Nam sɛ mɛdɛ mepɛ akwadaa bɔ ne nsɛm o, wo nkwadaa bɔ no ade ne nam tamu ha no.

Akora nso ne ho yɛ ayɛ hu paa o. Papa ne ho ayɛ nwanwa. Ɛsɛ deɛ nsɛnkyerɛnne deɛ me menim sɛ wahaw no bɛtumi ayɛ ama wo. Ei!
Hyɛ. Saa. Mm-hmm. Nti wogye di sɛ mede mede problem si onyina akɔ akɔ bɛtumi asɔ hɔ. Ah. Aduru ɛhyɛ fam. Me ha nam daeɛ o. Mebɔɔ mpaeɛ sɔree, manhu. Wɔno a wɔwɔ ne fie no, wahu abɛ yi. Na wo wawaleɛ. Ɛdɛ mehunu sɛ akora ketewa deɛ ebia na wɔn.
Wɔn sɛ sɔne koraa deɛ nka hwee firi sɛ Yesu Kristo no wɔno wɔ startee a na wɔdi no dwuma no na wɔnyi yɛ o. Ɛmu sɛ na wɔ sɛ 12 years ate sɛ. Na Bible no koraa ka sɛ

Nka ɛnyɛ hwee ba wo deɛ sɛ mɛtumi me ne no aba yɛpɔn a na me ne wo no nyinaa na yɛbɛ fie ase na wabɔ mpaeɛ ama menim sɛ biribia to bɛtwa
mate me baabi a mɛkɔ a mehaw no to bɛtwa na mede ani ame mebrɛ o mebrɛ
Monsakyera mo adwen na ɔsoro ahenni no abɛn ampa in the name abɛyɛ bi kwa ɛduru yɛn so yɛ so bible se sɛ nipa nya wiase nneɛma nyinaa na ɔhwere ne kra ɛmfasoɔ bɛn na ɔbɛnya gyae korɔ no bɔ ne asaweɛ ɛne mmaa asɛm gyae mmoa na nyame nsa aba ne pira no nso ɔte yɛtu mo fo na mo po sɛ mo baabi yɛka nyame asɛm no na mo nso so mo gyina kyɛ na mo di atɛm na mo di atɛm na yɛn na du baabi a mpɛ sɛ mede bible obi wɔ hɔ a mede bible no to a na mebobɔ no mema no hu sɛ m'ani abere Enti na mese Nyame tumi dane mesebɔ Firi sɛ gyata ɔba wo so a ɛnyɛ ahonkrono so ɔwɔ bi Ɛduru baabi ne ɛka asɛm na momfa a ɛse ɛbow Te deɛ woka no ɛduru baabi a ɛyɛ sɛ yɛbobɔ nipa bi Ɛno na metwa no nso cos Nyankopɔn kɔ asɔre dan mu hɔ no a na n'asɔre ma ɛyɛ dɛn ɛredi dwa wɔ hɔ Wɔn mo di dwa wɔ hɔ no ɔtwe abaa na wabu wɔn mu Mekura ne me werɛ fi sɛ mɛka saa asɛm no akyerɛ wo Enti sɔfo sɛ yɛka kyerɛ wɔn na sɛ wɔn ante a baabi wɔ hɔ no te yɛkɔ a ɛyɛ sɛ yɛtumi toto yɛn nsa Hwɛ!
Kristo kɔe a wɔde ne fie ada ne dwa deɛ wɔyɛ wɔdan wɔpo wɔn mo wɔte enti sɛ wo nso nyame ama wo sen fɛfɛɛfɛ sɛ fa sere kyerɛ nkurɔfoɔ na anigyeɛ mmara na wode beseweɛ ama wo se so ayɛ fie yɛbɛhwe wɔ mo atwitwi
wosɔre a wontwitwiri wo se
na nam nkurɔfoɔ afom na wote wɔn bɔ ɔdeɛ soro wɔte yɛkɔka yɛ so obi ne mu nyɛ makɔkasa na da ne se bɔ

Wonni fɔ. Medi fɔ. Nokorɛ ara. Na mosisi mɔfeɛ mu di m'atɛm. Wɔbi ba akorɔmfo, wɔntu ne fo, na ɔde di Nyame adiyifoɔ atɛm. Sakyera w'adwene. Wate? Sista, sakyera w'adwene, na gya mpratwe, nya aboterɛ, na obi mmra wo fie mmɛyɛ wo ho adeɛ. Ɛno na ɛyɛ animuonyamhyɛ. na monya sɛ mo a mosɔre a bɛrima mfra mo na moda moda nkunkyire deɛ kɔkaa na mode mmaa tetɛ mfikyire mopɛyɛ apo yɛn kan last quotation ni ɛnkɔ. ɛɛ ɔsinkafoɔ nwoma no. ɔsinkafoɔ ɔsesɛn.
etire du mmienu.
etire du mmienu. titɛmu baako no. titɛmu baako. ɔsɛ

Bra forget. Untimi nsata adwene abere a wanya mfe aduosia. Brother, ɛno a bɛn no ɔbɛda a woda no hɔ no, woayɛ ne ho adeɛ. Daabi.
Sister, ɛmpa no mmerɛ a wokɔdaa so no, ɛyɛ wo mpa. Daabi.
Ababaawa a yɛbɔ nyame abɔɔ sɛ ne nsa so Deɛ ɛsɛ sɛ wosɔre yɛ. Akataasia, me ho yɛ Asante kasa. Yɛkasa akataasia a, obi a wakata ne ho ayɛ dɛn? Asie. Nanso nnɛ yi, wonam a, wohyia ɔbaa a, sɛ waworɔ no ho o, sɛ wayɛ deɛ wonhunu. Nanom aberewa bi, mekɔ ara, wɔhwɛ me soro na wɔhwɛ me fam. Wɔse, ah, aberanteɛ yi ho akɔ no na mese, maame, meyɛ nkyenam.
Ese maa mede asem ese menya wo dɛn a mefiri kurom aba kɔm de me wo ama m'aduane no nso ae me ɛno nso yɛ dɛn mempɛ saa. Wompɛ saa me de mepɛ saa. Ɛnkɔsi bere bɛn na bɛɛ wobɛtumi de bɛrima aba fie sɛ wei na ɔsɛ ɔware no. Maame, eti nipa titiriw bɛn paa na ɛwɔ kurom a sɛ wohwɛ me soro wo de maame e.

Ma me ngye m'ani, mesrɛ wo. Mempɛ saa nneɛma no o. Ah, nipa firi kurom mu ba na wabrɛ a, ɔde kasa saa a, ɛdeɛn? Sɛ woanhwɛ yie na wokɔfa akyakya bi ba a, mede no bɛyɛ w'akyi, wote deɛ meka kyerɛ wo no? Me akyakya, me. Yes, wine.

bɛyɛ sɛ naawɔtwe ni, na mereka Nyame asɛm ara na ababaawa bi twaa mu. In fact, mehuu no m'ani gyee ne ho yie. Enti mefrɛɛ no de ɔdɔ asɛm too n'anim sɛ nka mayɛ Nyame nipa bi. Afei na mawie Bible sukuu a yɛbɛhyɛ no sɔfoɔ. Na ansa na yɛbɛhyɛ ɔsɔfoɔ no nso, gye sɛ waware. Enti nka ɔnte ase na menware no sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ sɔfo. Ɔne me ko ɛ, ɔne me ko deɛ but mehunu sɛ mpanimfoɔ se berɛboɔ biara bɔ ne ma bata. Ɛnna me nso medwene ho ara a, apɛsɛsɛ adidi kwan deɛ nwa. na ayɛ sɛ me me me tiri si hu baabi a ɔteɛ na me bɛko n'awofo a. Me m'asɛm tiawa nyinaa ne sɛ me pɛ sɛ me fa ne. Sɔfo ogya nhyew.
Sɔfo ogya nhyew. Hyɛ ne nkɔmɔ. Mami me mpɛ saa. Awurade Nyankopɔn. Sɔfo me fi abayifoɔ ato ɔma ma wo. Adɛn me mpɛw. Babe me mpɛw. Wo hwɛ wa wo se ase na mɛ ne me.

Obi nnim nyame akwan o. Ne mfikyire hia na ɔbɛne na madi so. Ah, mɛbusa kakra awie. Mama awie deɛ bɔkɔ. Sɛ ɛbɛyɛ sɛ na ɔtwe ni. Mebaa na ɛdi nkɔmmɔ bi ɛfa Bernice ho. Sɛbio, maduru me mpɛne mfie so. Me nso mayɛ ɔsɔfoɔ yi. Ɛsɛ menya me ho kani. Nti mede bɛtoo w'anim na mayɛ sɛ ɔne no bɛkasa, nti yɛ a na mabɛgye mmuaeɛ. Sɛ mebaeɛ a mmuaeɛ na merebɛgyeɛ, sɛ bi a ne no akasa ama nteaseɛ ayɛ adum a, na makɔbɔ m'awofoɔ amanneɛ na agya amammerɛ bi a ɛwɔ hɔ no ne yɛn abɛyɛ afiri. Bɔne biara nni ho. Sɔfo
Bernice, Mese sɔfo maa ɛɛ, makasa akyerɛ Bernice Mabɔn no. Sɔfo makankankankankan bɔn no abɔn no abɔn no abɔn no abɔn no. Nea ɔse a na ɔse. Mese me ɛ menya bɔ w'asɛm so a wobɛka sɛ ne tirim koraa na ɛhyehyɛ no sɛ wobɛka sɛ ɔmpagya bi de ne ti awura mu. Nsɛm a mpo atwa akɛseakɛseɛ nnɛ de asɔfoɔ aba, ebi se ɛyɛ abɔfoɔ. Ɛdeɛ ba abɔfoɔ? Bɔfoɔ no koraa na ɔkaa no ara sɛ ɔyɛ akum sunsum. Hwɛ,
eh, ɛduru baabi a ɔho, ɛyɛ a na Ghanafoɔ, mente Ghanafoɔ nsɛm bi, mente aseɛ. Me ara odiyifoɔ obi ni, me na mese Onyame ayɛ me ɔbɔfoɔ. Maame, mibisa wo, sɛ biribi si fie a, yɛtumi ka sɛ yɛmu ntu bɔfoɔ no ɔnkɔfa no mmra. Wate aseɛ? Enti sɛ meka sɛ meyɛ ɔbɔfoɔ, Onyame ayɛ me ɔbɔfoɔ a, kyɛ sɛ meyɛ Nyame akoa a Nyame asoma me sɛ memmɛyɛ n'adwuma. Enti sɛ yɛtu me, sɛ memma mɛka asɛm bi nkyerɛ wo a, menyɛ ɔbɔfoɔ? Woyɛ ɔbɔfoɔ. Enti nsɛmpa ne nsɛnkyerɛnne ne ayaresa a meyɛ no, Nyame nam me so a nkurɔfoɔ nya ɔgyeɛ no. Mm-hmm. Ɛno nti na mese, me Nyankopɔn ayɛ me ɔbɔfoɔ. Kyɛ sɛ Nyame asoma me sɛ memmra mɛgye nnipa mfiri mpontwerɛ mu, ɔbonsam nsɛm, anifirafoɔ hunu adeɛ, akwatafoɔ ho fi. Nti sɛ meka sɛ meyɛ ɔbɔfoɔ a, ɛno nkyerɛ sɛ yɛayɛ, yɛabɔ me ɔbɔfoɔ sɛ, kyerɛ sɛ meyɛ ɔsomafoɔ. Ɛna sɛ mese me ne me Papa Yesu na ɛnam a, ɛnam sɛ Yesu te me mu no nti baabi a mɛkɔ biara ne honhom yɛ dɛn? Ɛka me ho, ɔkasa a mete. Ɛno nkyerɛ sɛ ebi a kyerɛ na mekyerɛ me ho. Na Ghanafoɔ biara so mu na obi nim sɛ ɔyɛ ɔsɛ ɔyɛ ɔbɔfoɔ, obi nim sɛ obetumi adane aboa. Sɛ wowɔ ahobrɛase a, deɛ ɔbɔfoɔ no yɛɛ wo biara no, ɔtumi ma woyɛ. Honhom mu, ɔtumi bɛdane me sɛ ɔkra. Ɔkra yɛ ahobrɛaseɛ. Honhom mu, Onyame bɛtumi adane me sɛ ɛɛ kraman. Ate aseɛ, duru baabi a ɛsɛ ɛdeɛ ne ɛde no kɔ a, ɔbɛyɛ me gyata, mɛkɔ. Saa na mepɛ sɛ mekyerɛ. Ɛno nkyerɛ sɛ bi a me, me, me, metumi dane aboa anaa meyɛ, mekyerɛ sɛ Nyame tumi ma me honhom mu, ɛnam sɛ mewɔ ahobrɛase wɔ Nyame mu no nti, otumi ma me dane aboa. Bɛyɛ na obi ayɛ kaka moto bi TV so, obi nim. Kyɛ sɛ medwene ho a mente aseɛ. Nti mama, ɛma ne nhaw sɛdeɛ ɔka no, me koraa ɛyɛ me nwanwa sɛ Benis ɔsɔfoɔ mu a nka Nyame fie David sɛ ɛyɛ medɛ sɛ ɔse me sɛ me menkɔ Awurade fie nka sɔfo aba sɛ ɔbɛware wo deɛ nka ɛyɛ fɛ kwa nanso so ɔde same ɛsi a wobɛtena me nkyɛn sɔfo sɛdeɛ wosi ka ho ho mu nsɛm kyerɛ me wakyɛm deɛ wo nkonkron fa so yɛ anyinara saa benis wode ɔpɛ wa memfa benis ntena a ne sɛdeɛ wosi ka yɛ nka kyerɛ benis ɛɛ maado